Bu günki temamyzda natriýin elementini bilýäňiz. Birleşmelerinde okislenme derejesi ýa-da zarýady plýus bir. Ýöne näme üçin plýus bir? Şoň üstüne durup geçýäs. Ilki natriý atomyny şeýle çyzdyk. Ýa natriýde 11 proton bar periodik tablisadan. Görüp bilersiňiz we 12 neýtron bar. Ýagny massasy 23 bolan üçin 23-den 11 aýrýas. Başgaça proton sanyny goşmak neýtron sany deňdir massa deň. Indi ýene bir zady berk bellemeli siz egerde atomymyzyň zarýady nol bolan ýagdaýynda men şu taýda görkezmändir nol diýip görkezeýin nol bolsa şonuň proton sany bilen elektron sany bir birine mydama deňdir haçanda elementiň zarýady nol bolsa proton sany bilen elektron sany deňdir. Indi, şu taýda on bir elektrony şu ýadronyň daşyna ýerleşdirdik, ýagny birinji gatlakda iki elektron, ikinji gatlakda sekiz elektron, üçünji gatlakda-da bir elektron galdy, ýagny birinji gatlakda iki elektron, ikinji gatlakda sekiz elektron goşsak on bolar, Ýene-de bir sany elektronymyz galdy, bu-da on bir, üçünji gatlakda. Ýadroda edil şonuň ýaly on bir sany proton bar. Ýagny, şu taýda sanap görüp bilersiňiz, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on, on bir sany proton. We oň ýanynda-da neýtron bar. Ýöne neýtronyň adyndan belli bolşy ýaly neýtral, ýagny zarýady nol bolany üçin Onuň elementiň oksitlenme derejesine ýa-da zarýadyna täsir etmeýär. Indi şeýle bir düzgün bar. Oktet düzgün diýilýär oňa. Oktet düzgüni. Oktet düzgünine görä iň soňky gatlakda 8 elektron bolmaly. Sekiz elementler iň soňky gatlagyny sekiz elektrony deňläsi gelýär. Indi şu taýda şuň iň soňky gatlagynda näçe elektron bar? Bir elektron bar. Indi şu sekiz elektron deňlemesi üçin näme etmeli? Ýedi sany elektron almaly. A natriý. Ýöne Natriý elementine ýedi sany elektron alandan, şu bir elektrony beren amatly. Eger şu bir elektrony berse, ýene-de soňky gatlagynda sekiz elektron bolýar. Ýagny oktet düzgüni düzgünine laýyk gelýär. Ýagny bir elektrony berdi hasap edeliň. Soňky gatlagynda näçe elektron galdy? Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz. Diýmek, oktet düzgünine laýyk gelipdir. Indi Şu taýda ýazalyň. Natriý. Şu taýda proton sanyny ýazýan. On bir, on bir. Bir zady berk belläň, reaksiýalarda proton sany hiç wagt üýtgemeýändir. Ýagny köplenç diýeýin. Proton sany üýtgemeýär. Reaksiýa girýän elektronlar. Indi bärde proton sany on bir. Bärde bir elektrony berdi. Başga bir, aýdaly, hlor babydy, natriýoly hlora berdi diýip hasap edeli. Bir elektrony berdi. Indi näçe elektrony galdy natriýiň? Birinji gatlakda iki elektron, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on. Birinji gatlakda iki, ikinji gatlakda sekiz, jemi on elektron galdy. Ondan üç daýyk ýazmaly bolýan men. on. Protonik, položitel, zarýady plýus, elektronik, minus bolany üçin on birden ony aýyrýan, plýus bir bolýar. Ne şundan gelip çykýar, natriý näme üçin plýus bir diýen sorag şaýdan gelip çykýar. Ne bärde gysgaça men zadyny düşündirip geçeýin. Birinji gatlakda geçen temalarda da düşündiripdim. Iki elektron Ikinji gatlakda sekiz, şeýle gidýär. Bu şu formula boýunça gidýändir. 2n kwadrat. Ýagny n bärde gatlak sanyny görkezýär. Ýagny birinji gatlakda 2 köpeltmek 1-iň kwadraty deňdir 2. Iň köp 2 elektron bolup biler. Birinji gatlakda. Ikinji gatlakda 2-iň kwadraty iň köp 8 elektron bolup biler. Üçünji gatlakda Üçünji kwadrat iň köp 18 elektron bolup bilýär. Şeýle dowam edýär. Indi ýene bir mysal bereýin men. Bärde kislorod. Kislorod siz bilýäňiz, birleşmelerinde minus 2. Ýöne näme üçin minus 2? Bärde-de şu soruň üstüne durup geçýäs. Oktet düzgünine görä Test usulyna görä näme diýdik? Iň soňky gatlagy sekiz elektron bolmaly. Indi kislorodyň sekiz protony bar. Proton ýadroda şo durşuna durýar, üýtgemeýär we sekiz elektrony bar. Sekiz elektrony nähili ýerleşdirdik? Birinji gatlakda iki n kwadratda görä n-iň ýerine bir goýduk. Ýagny iki elektron. Sekizden ikini aýyrsak, alty elektron. Galan alty elektronyň ikinji gatlagyna ýerleşdirdik elektronlary. Indi ikinji gatlagyny oktet düzgünine görä sekize deňläsi gelýär kislorodyň. Sekize deňlemesi üçin näme etmeli? Iki elektron başga bir ele e, iki elektron başga bir elementden almaly. Bir elektron iki elektron aldy. Indi şu taýda kislorodyň proton sanyny ýazaly, bu hiç wagt üýtgemeýär, sekiz bolsa sekizligine galýar mydama. Elektron sany indi näçe boldy iki sany alandan soňra? Birinji gatlakda iki elektron, ikinji gatlakda-da sekiz elektron, ikisini goşýas, jemi on elektron boldy. Muny şu taýyk on ýazýan men. Indi zarýady näçe bolar? Ýagny sekizden ony aýyrýas. Protonlyk, položitel bolan üçin sekiz aýyrmak on minus iki. Diýmek, kislorodyň K birleşmelerinde minus iki bolýan eken. Näme üçin minus iki bolýanyny mine oktet düzgünine görä gysgaça düşündirdim. Diýmek, kislorodyňky minus iki, natriýiňkem birleşmelerinde plýus bir bolýan eken. Bu näme üçin gerek? Bu mundan soňky temalarda, ýagny men size elektroliz temasyny düşündiresim gelýär. Şu temany düşünmekde, ýagny näme üçin natriýiňki plýus bir, näme üçin kislorodyňky minus iki ýa-da hloryňky näme üçin minus bir? Şuny bileniňiz gowy. Ýöne bu atom model, atomik model diýilýärdi. Bu atom model hemme elementlerdäki oksilenme derejesi ýa-da zarýadyny düşündirip bilenok. Ony düşündirmek üçin, ýagny SPDF bloklar diýen bloklar bar. Ýagny başga bir alym şeýle diýýär, birinji gatlakda elektronlar aýlanýar diýýär, ýöne S diýen bir blok bar diýýär. Ikinji gatlakda-da elektronlar bar, ýöne S we P diýen ýene bir blok bar diýýär. Üçünji gatlakda-da elektronlar aýlanýar, ýöne SPD diýen bloklaryň içinde aýlanýar diýip zat edýär. Bu tema aýratyn tema. SPDF bloklary ýagny elektron konfigurasiýa diýilýär. Nädip yzygiderli elektron konfigurasiýa doldurmaly oň üstünde indiki temalarda sapak ederis, wideo ederis. Goşmaça düşündirip geçeris. Häzirlikçe sag boluň, saglykda görşeliň!